Helo a chroeso i'r trydydd fideo yn y gyfres yma ar sut i greu game yn Game Maker Studio 2. Um, yn y fideo diwethaf, wnaethon ni edrych ar sut i creu sprites, a ni wedi creu sprites fan hyn, a fi wedi creu mwy ers hynny, so un ar gyfer y dyn sy'n gweithio, mae gen ni un ar gyfer briciau, waliaeth, a mae gen i'r ceir, a hefyd mae gen i un ar gyfer siop. So mae gen i pedwar corlun, pedwar sprite yn barod i gael ei rhoi at rhywbeth o'r enw gwrthrychau. So, o fewn Game Maker Studio 2, mae cael corluniau ddim yn digon os ych chi eisiau fe fod yn rhangweithiol. Maen nhw jyst yn lluniau. Os chi eisiau rhywbeth rhangweithiol, mae rhaid creu um, gwrthrychau a wedyn adio y corluniau, fel bod nhw'n gwisgo nhw, fel gwisgoedd yn, yn y bôn. So mae pob gwrthrych gorfod cael sprite neu corlun, maen nhw'n gwisgo er mwyn i ni'n gallu gweld e ond mae rhaid bod nhw'n gwrthrych er mwyn gallu rhyngweithio. Felly, y cam nesaf yw i greu gwrthrych. A er mwyn wneud hwn, y peth cyntaf ni'n gofyn wneud yw gwasgu ar y ffolder Objects, iawn, gwrthrych, a ni'n dewis e, a ni'n gwneud yr un proses wnaethon ni gyda creu Gwrs, uh, creu sprite, creu corlun. Ni'n de-glicio yna fe, gwas, mynd dros create, dewis object. Iawn, a mae'n agor i fyny y ffines ar gyfer creu gwrthrych newydd. So ni chwyddo i fewn, a peth gyntaf i wneud yw i enwi y gwrthrych. A Bydd hwn yn gwrthrych ar gyfer y player character, felly eto, ni'n mynd i enw fe union yr un peth a beth wnaethon ni gyda'r corlun, gyda'r sprite, ond tro yma, nid underscore SBR, ond ni'n rhoi underscore OBJ i ddangos taw object yw e, neu gwrthrych. A bydd hwnna'n helpu ni yn y dyfodol i gweud os taw'r corlun neu'r gwrthrych sy'n cael problem os mae problem gyda'r cod. A nawr mae rhaid ni ychwanegu y corlun at y gwrthrych. So we, ni'n ychwanegu'r sprite at yr object. So ni'n gallu dewis pa corlun ni eisiau. So agor i fyny y ffolder corluniau, sprites, a dewis y dyn, sef y llun ar gyfer y player character. So nawr mae gyda ni gwrthrych a mae gyda ni corlun ar gyfer y player character. Ac o dan fan hyn mae gen ni pedwar opsiwn fan hyn, visible, solid, persistent, uses physics, ond dim angen ni newid unrhyw beth am nawr, gallwn ni esbonio y bach yn fwy amdano nhw yn hwyrach, ond ni jyst mynd i creu y gwrthrych am nawr. Bydd y fideo nesaf yn dangos uh, sut i wneud y codio i gyd, ond am nawr ni jyst yn creu y gwrthrychau yn y fideo yma. Felly, os ni'n gwasgu ar y croes, beth ni'n gallu gwneud nawr yw meddwl am creu gwrthrychau ar gyfer gweddill y pethau ni, so un ar gyfer y car. Nawr, mae'r yn y game ni, mae gyda ni ceir yn gyrru i fyny a ceir yn gyrru i lawr. A gallwn ni jyst creu un gwrthrych sydd yn gallu symud naill ffordd, ond gan bod hyn yn game eitha syml uh, ar gyfer dechreuwr, um, byddwn ni yn cael un car sydd yn gyrru i fyny ac un car sy'n gyrru i lawr. Felly, os ni'n de-glicio ar Object, Folder Objects, gwasgu'r creu a wedyn creu object, ni'n mynd i creu gwrthrych newydd nawr ar gyfer y car. So, yr un proses eto a wnaethon ni gyda'r play a character, mae rhaid ni enwi y gwrthrych. So, car underscore up underscore object, oherwydd dyma'r car sy'n mynd i gyrru i fyny. A ni'n mynd i ychwanegu corlun iddo fe, ychwanegu sprite, so ni'n mynd i ffeindio llun y car. Iawn, so mae gen ni car sy'n mynd i gyrru i fyny, car up, obj, a ni'n ychwanegu y corlun y car ato fe. A Byddwn ni hefyd yn cael car sy'n gyrru i lawr, gallwn ni enwi fe'n car down, obj, a bydd yn defnyddio yr un llun, heblaw bod ni eisiau addasu fe rhywfaint, falle. Mae'n dibynnu ar beth ni eisiau gwneud. So gawn ni creu gwrthrych newydd, gwasgu'r object, a wedyn gallwn ni enwi hwn car underscore down underscore obj, rhoi yr un llun, ar gyfer y car. So mae, mae dwy gwrthrych yn gallu cael yr un corlun, yr un sprite. Mae hwnna'n iawn. A gallwn ni ychwanegu gwrthrych arall. A tro hwn, ni'n mynd i creu gwrthrych ar gyfer y siop. So, mae ni'n rhoi siop underscore obj, rhoi y sprite cywir, y corlun cywir ar gyfer y siop, a sdim angen neud unrhyw beth gwahanol. Ond y gwrthrych nesaf, mae fe'n mynd i bod yn bach yn wahanol. A reswm yw oherwydd y gwrthrych nesaf yw'r waliau neu'r tai. Y pethau sydd yn rhwystro'r chwaraewr rhag just cerdded trwydden nhw. A mae yna dewis, um, mae yna opsiwn gallen ni defnyddio lle ni jyst yn gweud, oce, okay, mae hwn yn rhywbeth solid, dyle gwrthrychau eraill ddim gallu cerdded trwyddo fe. So, os ni'n creu y gwrthrych, trwy Pedro clicio ar objects, de-glicio ar create, uh, sorry, de-glicio ar objects, gwasgu ar create, agor i fyny y uh, ffenest yma, a wedyn ni'n mynd i enwi fe'n house, uh, y tai yw e. So house underscore object, ni'n mynd dewis y sprite, y corlun ar gyfer y, y tŷ, y wal. Ond tro yma, ni'n edrych ar yr opsiynau o dan collision mask, a Be sydd 'da ni fan hyn yw opsiwn solid, a ni eisiau dewis hwnna. A mae'n jyst yn dweud, oce, okay, mae gwrthrychau eraill ddim yn gallu cerdded trwy y, neu symud trwy y, y gwrthrych yma. So cofio, mae pob gwrthrych yn gwisgo corlun, a trwy dewis hwn, ni'n gallu gwneud yn siŵr bod dim byd, dim um, gwrthrychau eraill yn gallu mynd trwy y gwrthrych yma, sef y waliau. A dyna beth ni eisiau, a mae'n eitha neis, os dim rhaid i ni gwneud unrhyw cod ar gyfer hynny, um, ni'n gweud mae'n solid just rhoi trwy gwasgu ar y botwm yma. A felly, nawr mae gyda ni pob un o'r gwrthrychau sydd angen arno ni. Mae gyda ni'r prif gymeriad, y ceir sy'n symud i fyny ac i lawr, mae gyda ni'r siop, a mae gyda ni'r waliau sydd yn um, Solid. Beth sy'n rhaid ni wneud creu nesaf yw yr ystafell. Mae'n rhaid ni cael rhyw, rhywle ffisegol, wel, ddim ffisegol, ond gallu dychmygu bod yn rhywle ffisegol, lle mae'r popeth yn gallu cael ei rhoi, neu'n cael ei cadw. Ac um, o fewn Game Maker, mae yna, mae rhaid ti cael un ystafell er mwyn i wneud unrhyw beth. Ac oherwydd hynny, mae'n mynd rhoi un yn y ffolder fan hyn drosoch chi. So, mae ystafell neu room o fewn y ffolder yn barod. Os ydyn ni am ail-enwi y ystafell, gallwn ni de-glicio arno fe, a wedyn gwasgu ar rename, a gallwn ni gael fe falle level 1. Os mae lefelau yn y gêm, gallwn ni cael level 1, a gallwn ni cael ystafell am level 2 ac yn y blaen, neu falle gallwn ni cael un ystafell ar gyfer y diwyllen, y prif diwyllen y gêm, y main menu. Trwy dwbl-clicio ar yr ystafell ni nawr, mae'n agor i fo ni y golygydd. A mae'n agor i fo ni yn bach yn wahanol oherwydd mae fe'n twbl sgrin, sgrin llawn. A fan hyn mae'r opsiynau i gyd am golygu yr ystafell ni wedi uh, galw yn lefel 1. So mae'n gallu chwyddo i fewn ac yn fas. Mae yna grid fanna jyst i helpu lleoli pethau yn well. Um, gallu troi hwnna o i ffwrdd neu ymlaen. Um, A wedyn draw ar chwith mae amrywiaeth o pethau ni'n gallu edrych arno nesaf. Felly lawr fan hyn mae gyda ni'r um, panel ar gyfer properties yr ystafell a ni'n gallu addasu lled a uchder y ystafell. Um, so mae hwnna'n newid cydraniad, resolution. So os mae gennych chi sgrin sydd gyda bod, cydraniad o 1920 gan 1080, fi'n meddwl yw, ie, yeah, 1080. Dwi'n gwybod mae hwnna'n resolution eithaf um, cyffredin. Gallwn ni addasu hwn i fod yn y rifau yna er mwyn llenwi'r sgrin i gyd. Um, ond dim rhaid wneud hwn, ac ar gyfer y gêm yma, ni'n mynd i cadw fe just ar y gwerthoedd um, sydd fan yn barod, y default values. Just oherwydd, mae hwnna'n... Ni'n gallu addasu hwn os ni eisiau yn y dyfodol. Ni'n mynd i cadw fe uh, fel mae fe am nawr. Nawr, y peth nesaf ni eisiau edrych arno yw sut i newid lliw y cefndir. Ni ddim eisiau'r cefndir i jyst bod yn ddi. Um, byddwn ni'n hoffi bod ni'n gallu naill ai rhoi llun yn lle y cefndir, neu i addasu fe jyst i newid y lliw. A ni'n gallu gwneud hwn drwy gwasgu ar lle mae'n gweud background ar y chwyth. Ac mae'r opsiynau yn dod i fyny uh, fan hyn. Gallwn ni addasu maint y menus. A ni'n gallu gweld lle mae'n gweud background layer. Mae gen ni opsiwn o rhoi o dewis corlun neu sprite ar gyfer ein cefndir. So os oedd gennych chi sprite, gallwn ni roi e mewn fel yna, neu gallwn ni just defnyddio y tab yma ar gyfer y lliw, y colour. A ni'n mynd i just dewis rhyw fath o lliw trwy addasu y opsiynau fan hyn, um, rhywbeth falle llwyd neu glas neu rhwng y ddau byddwn ni'n mynd am. Um, falle bach fwy dywyll, gan i weld. Ie, yeah, eitha hapus gyda hwnna. A ni wedi newid lliw y cefnder. Nawr, os ydym ni am ychwanegu uh, gwrthrychau i'r cefndir, neu i'r ystafell, sori, mae rhaid ni gwasgu ar y tab yma, sef Instances, uh, yn Gymraeg, achosion. A mae hwnna'n agor lan um, unrhyw achos o gwrthrych ni'n rhoi mewn. So mae pob gwrthrych dyn ni, maen nhw'n gweithio fel rhyw fath o templed, fel template, a chi'n gallu cael sawl achos, so many instances, o'r un gwrthrych. So you can have many instances of the same object. So, ni'n gallu llusgo mewn ein gwrthrych um, o'r dde, o'r folder gwrthrychau, so yr un player character. Ac unwaith ni'n rhoi e mewn, chi'n gweld ar y chwyth, mae fe'n gweud instances layer, a mae gyda ni ynddo fe nawr un achos, one instance, o'r gwrthrych player character. A ni'n gallu ychwanegu mwy nag un, a mae fe'n

actual achosion o'r um, gwrthrych yw um, beth chi'n gweld yn y gêm, a chi'n gallu cael mwy nag un ohonyn nhw. Felly, gewn ni ychwanegu un o'r waledd hefyd. So, mae hwn yn eitha fach, ond gewn ni roi e mewn am nawr, a gawn ni weld sut ni gallu ni addasu hwn. Uh, Mae'r ma player character hefyd yn bach yn fach, so byddwn ni yn addasu rhain i cael nhw fwy o maint. Um, nawr, fel chi'n gallu gweld, mae'n clicio mewn i'r grid sydd yn neis yn neis o cael y grid ynddo fe. um, gyda pethau yn wedig pethau sy'n sgwar. Um, ond sut ni'n gallu gwneud hwn yn fwy? Wel, os ni'n gwasgu arno fe, ni'n gallu defnyddio corneli i llusgo er mwyn greu nhw'n fwy o seis neu pan mae addasu y maint ni eisiau. Ond mae problem gyda wneud e'r ffordd yma yw unwaith ni roi un achos mewn a ni wedi addasu fe, os ni eisiau ychwanegu un arall mewn, mae fe ddim di A os yr un peth, mae fe'n llai o seis. Um, so bydd rhaid i ni wneud hwn trosodd a trosodd er mwyn ychwanegu sawl wal. Iawn? Bydd e'n iawn ar gyfer y chwaraewr, oherwydd dim ond un chwaraewr byddwn ni'n cael, ond gyda waliau, mae lot yn hwnnw. Gallwn ni wneud copy and paste, ond eto, mae hwn yn ti'n gwybod, bach yn annoying. So, beth ni'n mynd i wneud yn lle yw defnyddio um, y golygydd y corlun er mwyn addasu maint y corlun. A wedyn gallu ni jyst llusgo nhw mewn un o'r llall. So os ni'n gwasgu ar y croes i fyny fan hyn, yn y tab, bydd hwn yn cymryd ni nôl i'r gweithle, y workspace yma, a wedyn gallwn ni agor i fyny y corlun ni eisiau addasu. So, ni eisiau gwneud i'r player character fod bach yn fwy. fwy. Felly, gawn ni agor hwn i fyny yn fwy o seis, gwasgu a resize sprite fan hyn. A nawr, os chi'n cofio, y opsiwn ar y chwyth, gallwn ni addasu scale image a newid y um, gwerthoedd fan hyn i wneud yn fwy, er mwyn chwyddo y llun i fyny. Iawn, chi'n cofio, mae hwnna'n addasu maint y llun, nid maint yr ardal ar gyfer y llun. A wedyn, os ni'n mynd nôl i'r ystafell trwy gwasgu ar level 1 eto ar ochr dde, nawr mae wedi addasu yn barod, so mae maint y um, corlun wedi newid wrth ni newid e yn y golygydd ar gyfer y corlun yna. Ond, os ni'n mynd nôl nawr i addasu y llun arall, y corlun arall. Um, yr un proses, newid y pixeli, a wedyn gweld os mae fe'n y maint ni eisiau. Okay, os ni'n rhoi llusgo y corlen i mewn, a ni wedi dileu o'r tro diwethaf. A pob tro ni'n ychwanegu llusgo fe mewn nawr, mae pob un yn y maint o'n ni eisiau. A fi'n credu ni eitha hapus gyda'r rhain. So nawr ni'n gallu dechrau adeiladu y waliau y drysfa, y maze. Fel chi'n gweld, maen nhw'n ffitio yn berffaith yn y sgrin yma. Nawr, ar waelod y sgrin yma, mae'n actually rhoi tip i chi o sut i wneud y proses yma bach yn fwy hwylus. A os ni'n gwasgu ar left mouse button a right alt, wedyn beth mae fe'n neud yw peintio gyda fe. So mae'n defnyddio y gwrthrych yma fel paint. A chi'n gallu just dal e lawr a wedyn llusgo er mwyn peintio y sgrin chi eisiau. So mae'n neud e'n lot yn gyflymach i gallu creu lefel neu creu drysfa fel hwn. Nawr, mae jyst mynd i achub y chwaraewyr, hynny mae fe'n stuck tu ôl y wal yma. Uh, gawn ni roi o fanna. Um, felly, jyst mynd i gorffen uh, kind of, y lefel gyntaf yma. So, gallwn ni'n ei eitha syml. Fes mynd i ychwanegu cwbl o waliau draw fan hyn ar y dde. Um, un peth i nod i fan hyn yw stim ots os mae y corluniau chi yn mynd off y sgrin. Um, hyd yn oed os chi yn gwneud hwnna, bydd e dal yn gallu, bydd e dal yn ffain. So fan hyn, mae un lle fi eisiau rhoi rhywbeth, ond fi'n gallu gwneud rhywbeth fel hwnna, a bydd e dal yn gweithio'n iawn. A'r un peth, um, pan ni'n rhoi y ceir i mewn nawr, ni'n gallu rhoi nhw off y sgrin a bydd e dal yn gweithio. A mae'n dal yn rhan o'r gêm, ond jyst ddim yn rhan weledol. Chi'n gallu gweld nhw, ond maen nhw yn bodoli just off y sgrin. Mae fe fel os chi'n mynd... Yw, fi wedi gwasgu y peth anghywir fan hyn. O'n i eisiau just clicio unwaith ar y car, ond fi wedi double clicio. So, os fi'n mynd nôl i'r tab level 1, um, fi gwasgu unwaith, nawr fi'n gallu defnyddio alt eto i rhoi mewn um, achosion, instances, o'r car. Okay. So fel ni'n gweud, mae'n mae, mae fel, os chi'n rhoi pethau off y sgrin, mae'n fel os chi'n dychmygu chi'n mynd i gweld rhywbeth yn y, um, yn y theatr. Chi ddim yn gweld y pobl off y llwyfan, ond maen nhw'n bodoli fyna, a maen nhw'n dod mewn i'r golwg pan maen nhw'n dod ar y llwyfan. Mae'n tebyg iawn i hwnna gyda gêm um, ar sgrin fan hyn. So fi wedi rhoi dwy car lawr y gweilod fan hyn, a fi hefyd mynd i roi uh, car sy'n mynd i lawr. So, os ddau cyntaf yn mynd i fyny, a gallwn ni cael ceir sy'n mynd i lawr. Cofio, maen nhw'n dwy uh, gwrthrych wahanol. Mae un car yn mynd i mynd i fyny, a mae ceir arall yn mynd i symud i lawr. So maen nhw gyd off y sgrin, a peth olaf sydd ei wneud yn y fideo yma yw i profi bod y gêm yn gweithio. Nawr, bydd i ddim yn gweld unrhyw beth yn digwydd oherwydd ni heb codio unrhyw beth. Ac os chi eisiau i rhywbeth ddigwydd, mae'n rhaid chi gweud wrth y gêm sut neu beth chi eisiau i ddigwydd. So, os ni eisiau profi bod e yn gweithio a ni gallu rhedeg y gêm beth bynnag, ni'n gallu gwasgu ar y botwm yma, sef play ar y top. A mae hwn yn agor i fyny y ffenest ar y gweilod sef output. Iawn o allbwn. A mae'n dangos sut mae Game Maker yn adeiladu'r gêm ar hyn o bryd. Iawn, so mae'n mynd trwy y holl um, gwybodaeth sydd angen arnoch chi. Os mae'n rhywbeth yn mynd o'i le, byddwch chi'n gwybod a byddai'n gweud lawr fan hyn. Ond ar y sgrin arall, os wy'n llusgo fe draw, mae gen i y gêm.